Беренче иң зур сәяхәт артист буларак, дуслар, минем Алматага булганы, Казахстанга. Моннан инде бу дүрт, дүрт елдан да артыграктыр әле, биш ел электер бу, бәлкем. Әле хәтерлим, Яңа гасыр каналында күренә башлагач, инде алып баручы буларак, шалтырата миңа Зөфәр Хәйретдинов. Данир, ди, Алматадан шалтыраттылар, шалтыраттылар миңа, ди, бик бай гына татар абзыйсының, ди, Алматадагы, әнисенең 80 яшьлек юбилее, бик күп артистлар барабыз, ди. Алып баручы буларак менә сине телиләр чакырырга. Ризамы син? Мин әйтәм, каршы түгел, барам. Ну, Данир, ди, бер үтенеч сиңа, ди. Барачак бик күп артистлар, алар инде минем белән бардылар аэропортка. Син, пожалуйста, ди, Бәшир апаңны кереп ал әле, ди, Бәширә Насыйрованы. Синнән ерак тормый ул, ди, әй, синнән ерак түгел яши, ди, инде барып ал әле, ди, инде. Аэропортка бергә килерсез такси белән, диде инде. Ну, мин әйтәм, ярар, каршы килмәдем. Аннары соң гына аңладым, ни өчен мине Бәшир апа янына җибәргәннәрен. Чөнки Бәшир апаның сөйләгән барыннан аның турыда. Үзе яхшы хатын ул. Ну, борчылганда бер секундка да тынып тормый. Сөйли дә сөйли, сөйли дә сөйли. Аның шундый гадәт тә әле, борчылганда бигрәк тә һәрбер сүзне ике тапкыр кабатларга ярата. Еще чинак тавыш шундый менә үзәккә кереп тин-тин-тин-тин-тин итә торган шундый теге. Хәзер Ну ничек, Зөфәр абый кушканча барай бер дәшләрем инде. Киттем Бәшир апага, э, такси белән чыкты Бәшир апа, сумкасын алдым, багажникка куйдым, икәү утырдык, киттек аэропортка таба. Әле бу монда, Казанда. Юл буе аэропортка хәтле. Уф, Дамир, уф, Дамир, ник риза булдым, ник риза булдым, кирәк идем миңа бу Казахстан, кирәк идем миңа бу Казахстан. Исән-сау Казаныбызда гына яткан булсак, исән-сау Казаныбызда гына яткан булсак, Мин бит самолетлардан куркам, Зөфәр ятсыз миңа поезд белән барабыз дигән иде, алдакчы, алдап мине поезд белән барабыз дип самолет белән, менә бер минутта менә шулай ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, таксист мескенкаем асылына язды инде. Алдакчы Зөфәр, ул бит миңа ди, мин әйтәм, курыкма, үземчә тынычландырам инде, ди, курыкма самолетлардан Бәшир апам әйтәм, ник куркасың, все нормально була мин әйтәм, бер самолетым да һавада калган юк, төшәбез мин әйтәм. Үземчә тынычландырам. Килеп җиттек хәзер аэропортка. Үзем дә аэропортта беренче тапкыр. Артистлар инде безгә кадәр килеп регистрацияне үтеп кереп киткәннәр инде алар. Теге Теге бүлмәгә инде, прихожийга. Без хаман ишек алдында. Килеп кердек, әле ул Бәшир апаны белсәгез, бала кебек теге югалам дип курка, ябышкан миңа. Мин үзем дә югалган. Монда Бәшир апаның сумкасы, үземнең сумка, өченче Бәшир апа сумка урынына. Килеп кердек аэропортка. И килеп керү белән үзегез беләсез, анда ни тора әле? Ну, теге э, сумканы үткәрергә. Э, конвейермы соң инде менә бу нәрсә дип атала инде шартлаткыч булмасын дип карыйлар инде теге тимер нәрсә сез дә шул минем тирәбыга инде яра э, килеп кердек ха бәшир апаның сумкасын куйдым үземнең сумканы куйдым үткәрәләр әкренләп бәшир апа һаман борчыла апа мен әйтәм борчылма ха безне дә икебезне шунда тыгып җибәрәләр дим инде ул юморны да аңламый бит ул шаярганны да дурак мин анда сыймыйм бит Утырдык хәзер самолетка. Самолетта икенче серия башланды. Анда да Зөфәр абый молодец. Стратегиясе көчле аның. Бөтен артистлар белән Зөфәр абый самолетның артында утыра. Без Бәшир апа белән алда. Һәм бүтән пассажирлар, икенче кешеләр дә бар бит э, тирә-юньдә инде. Ә теге яныңда шундый күп сөйләшә торган кеше булгач, кыенсынасың бит әле ул. Аның күп пассажирлар Бәширәне минем әни дип белә бит әле. Самолетта утырабыз хай. Китте икенче серия. Уф, Даниржан, кисәгем әйт инде, кайчан очып китәбез инде, кайчан очып китәбез инде, Аллам сакласын, әллә ниләр булырга мөмкин. Шоферлары гына айнык булса ярарые! Шоферлары гына айнык булса ярарые! Әллә ниләр булырга мөмкин, Аллам сакласын! Уф, Данир, йөрәгем бетә, шушы самолет очып киткәнче бөтен йөрәгем бетә! Данир җан, кисәгем әйт иде, пожалуйста, кайчан очып китәбез, Данир, зинһар, кайчан очып китә? Инде ярты сәгать очабыз уже. Бәшир апа, мин әйтәм, тынычланасыңмы син, юкмы? Очабыз бит инде, мин әйтәм. Әз генә калды бит инде килеп җитәргә. Ә, шулаймыни? Зөфәр, без очабыз икән бит инде уже! Без очабыз икән бит инде уже, дип Аллага шөкер китте самолетның артына Зөфәр абыйга бәйләнергә. Исан сау килеп җиттек Казахстанга. Ну, дуслар, нәрсә әйтәсе килә? Андагы татарлар, Казахстан җирлегендә яшәүче татарлар, алар Казаннан килгән татарларга Ничек дөресен әйтим инде, менә чын оригинал татарга караган кебек карыйлар дип әйтимме соң, килеп төштек, делегация малай, анда әбиләр, бабайлар, ну, күп кеше инде шул юбилейдагы кунаклар килеп кочаклый башладылар безне, ой, Казан татары, кара әле, настоящий, теге динозавр килгәнмени, аның теге, Казан татары. Ай, туган якыт, настоящий Казан татары, дип сокланып карап, ну, белмиләр минем Азнакайдан әтинең үзбәк икәнен. Ну, мин анда әйтмәдем дә инде, кирәкми дә, кеше сокланып тора, нигә аның теге э, бозырга аның теләген дигәндәй. Э, Юбилей гына авыр булды. Менә көткән әйбер һәрвакытта барып чыкмый икән ул. Көтмәскә кирәк. Мин уйлаган идем, болай каршы алгач безне, юбилейда бәрәм мин әйтәм, кирәкләрен күрсәтәм, ничек алып барырга кирәк икәнен. Юк, бөтен әйбер киресенчә килеп чыкты. Чөнки тел сакланып калуын калган. Ләкин менә мин хәзер сөйләгән тизлектә сөйләсәң, алар аңламыйлар. Әкренрәк сөйләргә кирәк. Ә мин әле борчылганда тагы да тизрәк сөйлим. Тамашачыны эләктереп алырга дип, тагын да тизрәк сөйли башлый торган гадәтем бар. Әйтәм бит, юбилей башланып китте, фанфара, мин атылып чыктым, костюмнан матур гына, Әссәламәгаләйкүм, хөрмәтле дуслар, хәерле кич, мөхтәрәм милләттәшләр, исәнлек-саулыкта булып, өйләрегезгә бәхет-куаныч килсен, гаиләләрегезгә иминлек, тынычлык иңсен, йөрәк түребездән чыккан изге теләкләребезне, матур җырларыбызны, дәртле биюләребезне без бүген сезгә җиткерәбез, хөрмәтле Казахстан җирлегендә яшәүче тамашачыларыбыз, лә-лә-лә-лә-лә-лә, лә-лә-лә-лә-лә-лә, үземчә алып барам, матур итеп. Ә алар менә, дуслар, сезнең кебек, миңа аптырап карап тора, нишли бу җүләр дип. Шуннан соң гына бер әбиең килде дә, шул ул әби болайрак сөйләшә, бик теге, килде дә, Улым, нишлисең син? ди. Әкрен сөйләшәләр ие. Соң мин әйтәм, бәйрәмне алып барам. Без бит берәйбер дә аңламыйбыз. Әкеренрәк сөйлә әле! ди миңа хәзер теге. Ну, әкерен сөйләргә туры килде. Кыен булды, дуслар. Әле паузалар күп булды. Мин үзем менә юбилей алып барам монда, концерт мул. Пауза булганны, бушлык булганны яратмыйм. Ә анда күп булды. Чөнки тавыш операторы казах, Музыканы куяр өчен, башта оештыручыга русча аңлатам. Оештыручы русча аңлап, тавыш операторына казахча аңлата. Теге казах казахча аңлап флешканы куйганчы, пауза килеп чыга. Ну, дуслар, менә ул бушлыкны капларга, Аллаһ Тәгалә алдан юкка гына сынауларны бирми икән, башта сыный бит Аллаһ Тәгалә, чыннан да. Әл дә булды Бәширә апа. Бәширә апа булмаган булса, ул юбилей үтмәс ие, анда үпкәләп каралырлар яндагы тамашачылар. Аның җырын гына яраттылар. Әйтәм бит. Бар бит теге Бәшир апаның җыры, ишеткәнегез бардыр инде. Баянга гына җырлады ул ананда. Аллар ияләрия, гөлләр ияләрия, тимәгез кеше ярына булсын ияләренә. Белмим шул җырны шаттылар. Анда минем җырлар да үтмәде, Зөфәр Хәйретдинов та җырлар үтмәде. Шушы җырын гына шаттылар инде Бәшир апаның бик каты. Нинди пауза килеп чыга, теге тавыш операторы музыканы таба алмыйча интегәбез икән. Бәширә Насыйрова теге атылып чыга баян исенә. Аллар ияләрия, гөлләр ияләрия, тимәгез кеше ярына булсын ияләренә. Андагы тамашачыга шул гына кирәк тә, берәрсенә сүз бирәсең, юбилярны котлагыз, дип. Акырып утыралар үзләре. Кирәкми сүз, кирәкми сүз, чыгар Бәширәне, чы, пожалуйста. Аллар ияләре, иягелләр, ияләр, ия, тимәгез кеше ярына булсын, ияләренә. Бәширә апаны күрсәгез, үз-үзенә үзе куанып йөри башлады, ха. Мине генә монда яраталар икән, дип. Ну, җаныкаем, Бәширә апа да күпме болай инде, тора-бара үзе дә арыды. Бер сигезенче мәртәбә җырлаганда, сигезенче, сигез мәртәбә точно җырлаттылар. Сигезенче мәртәбә җырлаганда бындыйрак күренеш булды инде. Җырлый Бәширә апа. Аллария, ләрия, гөлләрия, ләрия. Данир, нәрсә, мин генә җырларга тиеш түгел. Үзең җырла давай, йә, бүтәннәрне чыгар. Гөлләрия, ләрия, тимәгез кеше ярына бассын, йә. Данир, кайчан кайтабыз? Мин самолетлардан да курыкмыйм уже, давай кайтырга кирәк. Гөлләрия, ләрия, тимәгез кеше ярына бассын, ияләренә.